Mae myfyrwyr yn dod i astudio gyda ni o bob cwr o'r Deyrnas Unedig a'r byd gan fod ganddynt ddiddordeb ac angerdd i weithio fel dylunwyr o fewn y meysydd dylunio a gweithgynhyrchu yn y dyfodol. Efallai fod sawl cwestiwn yn eich taro ar hyn o bryd fel, pam fod pobl yn astudio dylunio cynnyrch? Pa fath o berson sy'n astudio dylunio cynnyrch a pha feddylfryd sydd ganddynt? Pa sgiliau sydd ei angen ar ddyluniwr a pha fath o swyddi mae heina sy'n astudio dylunio cynnyrch yn mynd ymlaen i wneud yn y dyfodol? Wel, gobeithio cewch atebion i'r cwestiynau yma o fewn y cyflwyniad. Ond os ddim, dwi'n siŵr bydd gan eich athrawon dylunio thechnoleg atebion i'ch helpu. Yn ystod y cyflwyniad byr yma byddaf yn sgwrsio gyda chi am ddylunio ac yn benodol dylunio cynnyrch. Hoffwn i'r cyflwyniad fod yn rhyngweithiol ar adegau, felly da chi angen beiro neu ffensil a phapur i gymryd nodiadau ac i nodi unrhyw gwestiynau fydd ganddoch. Dwi'n awgrymu eich bod yn oedi'r fideo i sicrhau bod gan bawb yr offer sydd ei angen. Yn ystod y sgwrs, hoffwn i chi feddwl am dri prif elfen. Yn gyntaf, hoffwn i chi ystyried y rôl y mae technoleg, dylunio a dylunwyr wedi'i gael ar y byd yr ydym yn byw ynddo heddiw. Yr ail, hoffwn i chi feddwl am y sgiliau sydd eu hangen ar ddylunwyr. Beth sy'n gwneud dylunwyr yn wahanol i bobl eraill? Ac yn drydydd, drwy gynnyrch penodol fyddai'n rhannu gyda chi, hoffwn i chi feddwl am y sgiliau oedd yn gysylltiedig gyda datblygu'r cynnyrch yna, a pha fath o bobl oedd yn rhan o'r datblygiad, pa rolau a swyddi gwahanol a gyfrannodd i ddod â'r cynnyrch i'r farchnad. Eto, beth am i chi oedi'r fideo i cael gweld ac ystyried y cwestiynau eto. Ond, gadewch ni fynd yn ôl chydig o flynyddoedd. Mae yna bobl wedi bod yn cerdded ar y ddaear yma ers tua 7 miliwn o flynyddoedd. Tua 3 miliwn o flynyddoedd yn ôl, dechreuodd pobl ddefnyddio offer syml wedi'i wneud o gerrig ac esgyrn. Ac o'r dechrau cynnar yma, mae pobl wedi bod yn dylunio ei amgylchedd a'u byd i oroesi ac i weddu ei anghenion. Datblygwyd offer ar gyfer hela, ymladd, ffermio a byw yn gyffredinol. Darganfuwyd fy hoff ddarn cynnar a grëwyd gan ddyn yn Yr Wyddgrug yng Ngogledd Cymru, sef Mantell Aur Wyddgrug yw hwn, a gafodd ei wneud allan o aur yn yr Oes Efydd gynnar, sef rhwng 1900 ac 1600 cyn Crist. Gallwn ddadansoddi hwn yn syml i weld bod pobl yn hoffi pethau defnyddiol a phrydferth ers da ni wedi bodoli, a da ni'n dal yn parhau i hoffi pethau defnyddiol a phrydferth heddiw. Mae datblygiad technoleg hefyd wedi ein gallu nogi ni fel dynol rhyw i gymryd camau breision yn ein datblygiad a ffordd o fyw. Mae yna dri chwyldro diwydiannol wedi bod ac ar hyn o bryd da ni'n byw yn ystod y bedwaredd chwyldro diwydiannol. Gallem ganolbwyntio ar unrhyw nifer o ddatblygiadau technolegol a effeithiodd ar ein byd ac effeithio ar ein bywydau mewn modd cadarnhaol. Swn i'n gallu siarad am y peiriant STEM, am drydan a datblygiad y bwlbs golau. Swn i'n gallu sgwrsio am y system garffosiais, toiledau sy'n fflysio a chreu awyrennau. Swn i'n gallu sgwrsio am ddatblygu electroneg, technoleg digidol a sut rydym i gyd bellach yn cario mwy o bŵer cyfrifiadurol yn ein pocedi nad oedd gan NASA i gyd pan ddechreuon nhw anfon gofodwyr i'r lleuad am y tro cyntaf. Mae popeth yn y byd a wnaed wedi'i gynllunio a'i weithgynhyrchu gan rywun. Meddyliwch am hynny am eiliad. Ar gyfer pob cynnyrch sydd yn bodoli, mae 'na rywun, yn rhywle, wedi ei ddychmygu yn gyntaf, mae 'na rywun yn rhywle wedi ei fraslunio, wedi ei fodelu, a'i weithgynhyrchu. Gellir dweud fod dylunwyr yn dychmygu byd sydd yn well na'r hyn sydd gennym yn barod. Mae dylunwyr yn sylwi ar y sefyllfa bresennol ac yn dychmygu ffordd well o wneud rhywbeth. Fedrwch chi enwi unrhyw ddyluniwr? Efallai eich bod wedi clywed am Johnny Ive, a oedd yn gyfrifol am ddatblygu llawer o gynnyrch Apple yn ystod eu twf anhygoel. Ond rhaid hefyd cofio mae rhan bychan o'r brand yw'r cynnyrch fel ffonau, ac mae elfen feddalwedd a rhyngweithio gyda'r cynnyrch yma hefyd yn holl bwysig. ac yn datblygu beth sydd yn cael ei adnabod fel iaith ddylunio y brand. Rhai o ddylunwyr enwog eraill yw Raymond Loewy, Dieter Rams, Mark Newson, Charles a Ray Eames ac ymlaen ac ymlaen. Ond ar gyfer bob un o'r dylunwyr adnabyddus hyn, mae dylunwyr dirifedi yn creu cynhyrchion bob dydd i'n helpu i fyw bywyd gwell. Rhain yw'r arwyr tawel o fewn ein byd. Mae dylunwyr, fel y gwyddom, yn dylunio pethau. Maent yn dylunio gwrthrychau sy'n cael eu cynhyrchu mewn gweithdai a ffactrïoedd a raddfeydd sy'n amrywio o ychydig iawn o eitemau drud fel ceir a chychod moethus i filoedd o'r un cynnyrch yn cael eu cynhyrchu bob dydd fel cychill a ffyrc, brwshys dannedd a chant a mil o eitemau eraill rhwng y ddau begwn yma. Dylunwyr yw'r pobl hefyd sydd yn dylunio cynhyrchion digidol, yn enwedig y rhyng-wyneb a sut mae rhywun yn teithio drwy'r camau o fewn meddalwedd arbennig. Pa mor aml fyddwch chi yn teimlo'n flin pam nad yw dolen yn mynd â chi i'r llefydd cywir? Neu eich bod yn ansicr pa fotwm digidol sydd angen ei bwyso? Pan fydd dylunio wedi cael ei wneud yn dda, nid ydym fel defnyddiwr yn sylwi arno. Ond pan fydd dylunio wedi ei wneud yn wael, mae'n ei gwneud yn rhwystredig ac yn flin. Be am i chi ystyried sut mae dylunio yn eich gwneud chi teimlo pan fyddech chi'n defnyddio cynnyrch o hyn ymlaen? Soniais chydig o funudau yn ôl ei bod yng nghanol y bedwaredd chwyldro ddiwydiannol. Mae'r chwyldro hwn yn ymwneud â chysylltu cynnyrch corfforol â'r byd digidol. Rydym yn gweld fwy fwy sut mae cynhyrchion bellach wedi'u cysylltu â'r rhyngrwyd, bod nhw'n ddeallus a bod nhw'n gallu siarad gyda'i gilydd. A da ni'n gweld sut mae deallusrwydd artiffisial yn cael ei wreiddio o fewn cynnyrch a systemau bob dydd. Pwysa'n meddwl hyd yn oed chydig o flynyddoedd yn ôl y bydda cynnyrch fel brwshys dannedd, cloch drws a bylbiau golau yn gallu cysylltu â'r we ac yn casglu gwybodaeth amdanom ni. Pa gynnyrch arall allwch chi ei enwi sydd wedi ei gysylltu i'r we ac yn gallu sgwrsio gyda'i gilydd? Yr hyn sydd gan bob dylunydd yn gyffredin yw ei chwilfrydedd naturiol. Maen nhw'n gyffyrddus gyda gwneud camgymeriadau gan eu bod nhw'n dysgu drwyddyn nhw, a mae ganddyn nhw hyder yn eu creadigrwydd eu hunain. Maen nhw wedi datblygu ymdeimlad mawr o empathi i ddeall y broblem maent yn gweithio arni, ac yn bwysicach fyth, deall y defnyddiwr fydd yn defnyddio'r cynnyrch hynny. Gallant ddefnyddio eu dychymyg i feddwl am syniadau newydd ac yna defnyddio eu creadigrwydd i wneud y syniadau hyn yn real, fel ein bod yn eu gweld drwy frasluniau a lluniadau, fel y gallwn eu teimlo a rhyngweithio gyda nhw drwy fodelau a phrototeipioedd ac yn gynyddol bellach mewn realiti estynedig a rhithwir. Mae angen sgiliau, technegau ac offer arbennig ar ddylunwyr, megis y gallu i gyfathrebu yn weledol ac ar lafar, a bydd hyn yn amrywio o ddefnyddio pensel, beirôs, markers i ddefnyddio meddalwedd fel cad. Unwaith y bydd y dylunydd yn creu prototeip, mae pob dim yn newid. Ni all unrhyw faint o waith braslunio na cad ddisodli'r teimlad hwnnw o ryngweithio gyda model tri-ddimensiwn go iawn. a defnyddio'r model neu'r brototeip hwnnw i werthuso a phrofi'r syniadau, i gasglu adborth amdano ac i llunio barn yn erbyn yr hyn yr oedd y cynnyrch i fod i wneud, sef y fanyleb dylunio. Neu, mae rhai yn ei alw yn gyfyngiadau dylunio, neu hyd yn oed datganiad yn adnabod y meini prawf chwyddiant ar gyfer y cynnyrch penodol. Rwan, mae hyn yn ni'n dod â ni'n ôl at y peth yr hoffwn i chi roi'ch sylw arno. Un o'r prif ddatblygiadau mae'r sector dylunio wedi ei weld dros y ddegawd dwytha yw'r defnydd o argraffwyr 3D, ac yn bennaf oherwydd fod y cost y peiriannau wedi gostwng a bod peiriannau yn fwy hygyrch i bobl sydd ddim yn gweithio fewn y diwydiannau dylunio a gweithgynhyrchu. Mae graffwyr 3D i weld erbyn hyn yn hau pobl, mewn ysgolion, A mae llawer o'n myfyrwyr ni yn prynu ei hargraffwyr eu hunain. Ac i fod yn onast, byswn i bron yn mynd mor bell ag i ddeud dyddiau hyn bod angen argraffydd 3D ar fyfyriwr dylunio cynnyrch gymaint a sydd angen llyfr braslunio a beiro a phensel. Mae yna sawl math gwahanol o argraffwyr 3D ar gael a byddai'n werth i chi ymchwilio ymhellach iddynt. Ond y math o argraffwyr sydd gyda ni ydy ar rai sy'n cael ei galw'n FDM, sef Fused Deposition Modelling. Mae gennym ni ddau beiriant diwydiannol sy'n costio rhwng 15 ac 20 mil o bunna, ond mae gennym hefyd 20 peiriant bach a gostiodd 200 punt i ni flwyddyn yn ôl, ond erbyn hyn gellir eu prynu am 160. Rhatach o lawer na systemau gemau cyfrifiadurol, a llawer mwy gwerthfawr yn y marn i. Ond ta waeth. Mae gan beiriannau FDM ril o ffilament. Mae'r ffilament hwn yn ddarn hir o blastig cylchol, plastig ABS neu PLA fel arfer. A maen nhw i gyd yn gweithio mewn ffordd eitha tebyg. Mae gan yr argraffydd wely sy'n symud ymlaen ac yn ôl. A mae yna pen i'r argraffydd sy'n symud i'r chwith ac i'r dde, a hefyd mae'n gallu symud i fyny ac i lawr. Ar rhai beiriannau mwy, bydd pen yr argraffydd yn symud i'r chwith ac i'r dde, ymlaen ac yn ôl, tra bydd y gwely yn symud i lawr, er mwyn caniatáu i'r hyn sy'n cael ei argraffu dyfu mewn maint. Mae pen yr argraffydd yn cynhesu. Ar gyfer plastig ABS, bydd hyn tua 200 gradd Celsius. Ac yna bydd y modur yn gwthio'r ffilament plastig drwyddo, yn ei doddi ac yn ei wasgu allan a i'r gwely neu ar ben plastig sydd eisoes wedi ei osod. Chydig bach fatha sa chi'n cymryd ych tiwb past anaf ac yn ei wasgu ar lawr ych ystafell molchi. Pan fydd y plastig yn oeri, mae'n mynd yn ôl yn galed ac yn cymryd y siâp newydd hwnnw. Ydach chi'n cofio be di'r enw ar y math o blastig lle dyn ni'n gallu cynhesu ag ail siapio'r plastig hwnnw? Efallai fo hwnna yn gwestiwn i chi ymchwilio neu holi eich athro dylunio thechnoleg. Ond dwi'n mynd ymlaen fy hun mymryn bach eto. Cyn argraffu, ydych chi angen creu dyluniad o fewn meddalwedd CAD. Da ni'n defnyddio meddalwedd sy'n cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn diwydiant sy'n cael ei alw'n SolidWorks, ond mae yna llawer o rai eraill gallwch chi ddefnyddio, a mae yna rhai ohonyn nhw am ddim fel Fusion 360 a Tinkercad. Creodd fy mab hwn chydig o flynyddoedd yn ôl gan ddefnyddio fersiwn o SolidWorks i blant oedd sydd ar gael ar y we. Unwaith y byddwch wedi creu model yn y CAD, mae angen i chi ddefnyddio meddalwedd sy'n caniatáu i'r ffeil CAD gael ei argraffu. Maen nhw'n galw'r meddalwedd yma yn feddalwedd sleisio, slicing software. Mae'r meddalwedd yma yn mynd â'ch cymryd eich ffeil CAD ac yn torri y dyluniad mewn i haenau tenau. Gennych chi reolaeth dros faint yr haenau, ond fel arfer mae myfyrwyr ni'n argraffu ar uchder haen o ddim ond 0.1 milimedr, sy'n golygu y byddai'n argraffu deg haen i bob un milimedr o uchder yn y model sydd yn cael ei argraffu. Bydd yn cymryd bron i 1,000 o haenau i argraffu'r model y gallwch ei weld. Cwestiwn i chi, os oes na 1,000 haen yn y darn yma, Ac mae pob milimedr angen deg haen i'w greu. Be di uchder y darn ar ôl iddo gael ei argraffu? Unwaith mae'r feddalwedd wedi creu yr haenau, mae angen cynhyrchu rhywbeth a elwir yn G-cod. G-cod ydy'r iaith sy'n caniatáu i'r feddalwedd a'r cyfrifiadur siarad gyda'r peiriant argraffu, sef y peiriant CNC. Fel da chi'n gweld, mae angen cod arbennig ar gyfer pob symudiad o'r argraffu i ddweud wrth y peiriant ble i fynd a be i wneud. Mae'r G-cod yn cynnwys cyfesurennau X a Y sy'n safleoedd ar wely yr argraffydd. Defnyddir X i gynrychioli'r echelin sy'n symud y peiriant i'r chwith neu i'r dde, a defnyddir Y i gynrychioli'r echelin sy'n symud y peiriant ymlaen ac yn ôl. Mae angen un symudiad arall hefyd. Fedrwch chi feddwl be dio? Ia, dyna ni. Mae angen symud i fyny neu i lawr. A da ni'n defnyddio'r llythyren Z o fewn G-code i gynrychioli'r echelin yma. Ac os da chi'n edrych yn fanwl ar y cod, bydd yr ei craff ohonoch wedi sylwi llythyren arall hefyd. Mae yna llythyren E. Mae hwn yn cynrychioli pa mor gyflym sydd angen gwthio'r plastig allan drwy pen yr argraffu. Meddyliwch eto am wasgu'ch tiwb past anaf. Be fysa'n digwydd os bysach chi'n gwasgu fo'n gyflym o'i gymharu â'i wasgu fo'n araf? Mae'r un peth yn digwydd o fewn y peiriant a'r graffydd 3D. A sawl awr yn ddiweddarach mi fydd gennych gynnyrch wedi ei argraffu mewn 3D allan o blastig sydd yn edrych yn union yr un peth â'r cynnyrch beth o'ch chi ddylunio yn y meddalwedd CAD. Ond rwan, mae gen i gwestiwn ar eich cyfer chi, a bydd angen i chi oedi'r fideo a meddwl cyn i mi rannu fy safbwynt i ar y cwestiwn. Yn amlwg mae'r cwestiwn yn ymwneud ag argraffydd 3D. Felly, dyma'r cwestiwn. Pwy da chi'n meddwl oedd yn rhan o'r gwaith o ddatblygu a chynhyrchu argraffydd 3D? A pha gyfraniad ydach chi'n meddwl oedden nhw wedi gael er mwyn dod â'r cynnyrch yma i'r farchnad? Dwi eisiau chi feddwl ella am berson penodol neu rôl neu swydd arbennig a sgiliau penodol oedd ei angen. Ond efallai hefyd newch chi feddwl am sector o fewn y diwydiant gweithgynhyrchu sydd yn angenrheidiol. Pa benderfyniadau oedd gan y bobl yma i'w gwneud? Yr ail gwestiwn, be ydych chi'n meddwl oedd y manyleb dylunio ar gyfer y cynnyrch yma wrth gychwyn y prosiect? Be oedd y rhestr o bwyntiau pwysig y dylai'r peiriant yma ei gyflawni? Mewn geiriau eraill, wrth i'r tîm ddatblygu y cynnyrch yma, sut oedden nhw'n gwybod bod y cynnyrch yn mynd i fod yn chwyddiannus? Beth oedd y rhestr gwirio oedd yn sicrhau fod y prosiect yn mynd i'r trywydd cywir? Meddyliwch, trafodwch, ac fel y gŵyr pob dylunydd, dos na ddim anrheg atebion anghywir ar hyn o bryd. Mae'n bwysicach i chi feddwl a chofnodi na bod ofn ysgrifennu ateb anghywir. Stopiwch y fideo ac ail gychwynnwch pan fydd pawb yn barod. Croeso nôl, a gobeithio bod gynnech chi atebion ar eich taflenni. Dyma fy safbwynt i o ran y cwestiwn gyntaf o adnabod y pobl a'r sgiliau a'r swyddi i oedd yn rhan o ddatblygu'r argraffydd 3D a'r penderfyniadau yr oeddynt angen eu hystyried. Ar gyfer yr ail gwestiwn, wel dwi am adael i chi drafod hwnna ymysg eich gilydd. o fewn yr ysgol. Person gyntaf, yn amlwg dylunydd neu beiriannydd dylunio, designer o design engineer. Penderfyniadau nhw gorfod gwneud pethau fatha sut i weith gynhyrchu'r argraffydd mewn ffordd effeithlon, sut mae'r rhannau yn cael eu cyd gosod a pa mor hawdd ydy'r defnyddiwr osod yr argraffydd gyda'i gilydd. Mae eisiau penderfynu ar y ffordd orau y bydd y defnyddiwr yn rhyngweithio â'r peiriant, lleoliad y sgrin, dyluniad a strwythur y fwydlen o fewn y panel rheoli. Dylunio rhannau o aluminiwm a ddefnyddir ar gyfer y gantri a sut y cant eu cyd-osod a gweddill y rhannau. Mae'r cynnyrchion hyn yn cael eu cynnyrchu yn China o bosib ac yn cael eu cludo ar draws y byd, felly mae pacio'r holl ddarnau mewn blwch diogel yn dasg ddylunio fawr ynddo'i hun. Rhaid hefyd ystyried y defnyddiwr pan maen nhw'n agor y bocs, yn adnabod y rhannau ac yn ceisio ar adeiladu'r peiriant mewn ffordd reddfol a sicrhau bod y cyfarwyddiadau yn glir ac yn hawdd eu dilyn. Yr ail berson, mae yna beiriannydd neu codwr cyfrifiadurol, er mwyn sicrhau gall y peiriant ddarllen y G-cod a'i fod yn perfformio fel y dylai. Swn i'n meddwl bod yna beiriannydd electroneg hefyd yn rhan o'r prosiect yma, i nodi'r cydrannau addas, neu ddatblygu cydrannau perthnasol os oes angen, a mae'r cydrannau hyn yn cynnwys, mae yna micro-reolydd yna, mae yna ffynonellau bŵer, mae yna foduron camu, mae yna pen i'r argraffu, mae yna elfennau gwresogi, berynau, gwregys, ac yn y blaen. Mae yna weithgynhyrchwyr hefyd, Mae yna rhannau alwminiwm wedi ei echdynnu, mae yna llen metel wedi cael eu torri a'u plygu a'u ffurfio a maen nhw i gyd wedi cael eu gorffennu. Mae yna cydrannau wedi eu mowldio a chwistrellu yma yn ogystal ac amrywiaeth o bwchdau a rhannau sydd angen symud. Rhaid i ni hefyd beidio anghofio y gweithwyr sydd yn coladu y darnau yma i gyd o fewn y ffactri, heb sôn am y pobl sydd yn dylunio'r ffactri ei hun. Un o fy hoff raglenni ar y teledu ydy Inside the Factory. Mae llinellau cyd-osod o fewn y ffactrïoedd mawr yma yn waith dylunio a pheirianyddol anhygoel yn eu hunain, heb sôn am y cynnyrch sy'n cael ei gynhyrchu. A dyna ni. Diolch i chi am eich amser, a gobeithio bod fi wedi gwneud chi feddwl dipyn bach. Mae'r byd da ni gyd yn rhan ohoni yn newid, ac mae newid yn gyflym. A mae gennych chi fel bobl ifanc dau ddewis, fedrwch chi adael i bobl eraill greu y newid ar eich cyfer, neu fedrwch chi ddilyn gyrfa a dyfodol o fewn y maes dylunio, peiriannu, gwyddoniaeth a gweithgynhyrchu, a bod yn rhan o ddylunio y dyfodol y bysach chi'n hoffi bod yn rhan ohoni. Chi sydd biau'r dewis, felly dewisiwch yn ofalus, a phob lwc!